Iawn ta, mi ddechreuwn ni. Um, croeso i chi gyd, um, banelwyr, gynulleidfa, uh, ac yn arbennig Anghara Tomos, dynofal di y, y Castell Siwgwr, sy'n mynd i sbarduno trafodaeth ddifur heno, dwi'n siŵr. Uh, hoffwn ddechrau drwy dy longyfarch chdi am denwibiad diweddar am wobr Tir Na'n Og. Oedden ni gyd yn falch iawn o glywed am hynny. Lly. Um, Dwi'n newydd iawn i'r busnes webinara yma, um, ond mae gennym ni dîm technegol gwych um, heno, wedyn dwi'n teimlo fatha bod ni'n mewn dilo saff. Um, o beth dwi ddall, fydden ni'n mynd, dych chi'n gyd ar mute yn awtomatig gynulleidfa wedyn sy'n eisiau chi boeni am hynny lly. Ond um, fyswn i'n annog chi, os oes rhywbeth yn codi rhyw gwestiwn neu rhyw sylw sy'ch chi licio wneud, i ddefnyddio y chat. A wedyn ar ddiwedd y sesiwn, mi allwn ni ddod yn ôl at, at rheini. Lle wedyn ni, a unrhyw amser mae'n rhywbeth yn codi rhywch yn y chat, ac ydyn ni jyst dod at nhw ar y diwedd. Um, Cyn cyflwyno'r panelwyr, 'swn i'n licio diolch i drefnwyr y digwyddiad a hefyd i'r noddwyr um, mae heno yn rhan o gyfres o ddarlithoedd. Mae Dolan Cymru yn ei trefnu ar ran lle chi cais safle treftadaeth y byd UNESCO. Uh, mae hefyd yn rhan o ddathliadau 200 mlwyddiant Bethesda um, sy'n cael ei gydlynu gan partneriaeth Ogwen ar hyn o bryd. Um, felly, o ran trefn y noson, um, da ni'n mynd i glywed darlleniad o'r nofel um, i ddechrau lle, a wedyn mi fydd yna gyfle i'n panelwyr ni holi rhywun y gwestiynau angharad um, cyn symud ymlaen i gael trafodaeth am y themau sy'n codi yn y nofel, um, ond hefyd yn ehangach am sut da ni'n dehongli yr hanes yma heddiw a gobeithio fydd hynny'n arwain ni reit reit daclus wedyn at yym gyflwyniad digidol byr yym o arddangosfa gyfredol beth yym beth yn y byd, sef arddangosfa Castell Penrhyn ar hyn o bryd. A wedyn ddown ni at unrhyw gwestiynau sydd wedi dod i fewn gyn y gynulleidfa. Um, felly mae'n tîm technegol gwych ni mynd i redeg yr ffilm o Angharad yn, yn darllen rhan o'r nofel rwan.

Dau funud i fi, fydda fi'n... Yn anffodus, mae be sydd yn gweithio i fi fel arfer ddim yn gweithio ar yr sgrin yma. Mi wna i drio ngorau wan. Os di be felly, o'n i'n mynd i gyflwyno'r panelwyr ar ôl y darlleniad, na ni'n neud hynna gyntaf felly. Um, Lois Jones, um, dwi, dwi'n swyddog partneriaethu a rhaglennu yng Nghastell Penrhyn, gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Cian, ti eisiau mynd nesaf? Uh, Cian Rhys dwi, um, dwi'n 13, dod o Bethesda ac um, dwi'n yma'n cynrychioli y uh, grŵp lle chi. Diolch Cian. Angharad sy'n isod yn sgrin. Dwi'n mynd yn ôl trefn y sgrin. uh, Angharad ydw i o Ben y Groes. Um, ia, a awdures ers dipyn o flynyddoedd erbyn hyn lle ac uh, yn sgwennu llyfrau i oedolion ac i blant

Gareth. Uh, helo, Gareth ydw i. Um, dw i'n ddarlithydd yn yr Ysgol Hanes a Throniaeth a Gwyddorau Cymdeithas uh, Prifysgol Bangor ac um, dw i'n hefyd yn ddiolchgar iawn i gael bod rhan o'r, or panel uh, arbennig yma hyn yma. Diolch o fawr chi. Diolch. Da ni'n barod am yr... Gret. Dwi am ddarllen darnau i chi o fy nofel ddiweddar, Y Castell Siwgwr. Ac yy mae llun y castell mewn siwgwr ar y clawr, a stori ydy hi am Gastell Penrhyn. Yn cael ei deud drwy ddwy ferch bymtheg oed, Dorcas Cymraes sy'n mynd i Gastell y Penrhyn fel morwyn ag Ebony, filltiroedd ar filltiroedd i ffwrdd yn Jamaica yn gieithferch. Ar ddechrau'r llyfr, sef yr unig ran hapus o'r stori, 'dan ni'n cwrdd â Dorcas, Dorcas a'i chwaer fach, Mabli. a mae'n dywyll a mwnwwn ei llofft. Mentrodd Dorcas godi a mynd ar flaenau ei thraed at y ffenestr i syllu ar y lleuad. Ers pan oedd hi'n fach, roedd Dorcas wedi ei chyfareddu gan y lleuad. Rywsut, roedd gan y belen fawr wen y gallu i droi byd cyfarwydd yn lle lledrithiol. Lleuad yn ol a plant bach yn chwara, lladron yn dŵ a danwy sanga. Ysai am fentro allan a mynd am dro. Tybed beth welai? Pa gyfrinachau ddeuai yrfai yng ngwyll y nos? Petai'n gweld y bobl bach yn dawnsio mewn cylch, a fyddai'n mentro i'w canol i ddawnsio efo nhw a'i dilyn i'r byd tu hwnt. Be ti'n neud? holodd Mabli, rhwng cwsg ac effro. Syllu ar y lleuad. Tyd yn dôl i'r gwely. A dyna chi, Mabli a'i chwaer. Ond mae'n gorfod troi cefn ar Dolgella, ar ei theulu, ar ei ffrindiau, a mynd yn forwyn fach i Gastell y Penrhyn. Ac ar y dechrau, mae mawredd y castell yn ei rhyfeddu hi. Roedd Dorcas newydd gamu i mewn i byd hudol. Roedd yr olygfa wedi cipio ei hanadl. Welodd hi ddim byd tebyg yn ei bywyd. Bron nad oedd allan yn yr awyr iach gan mor fawr oedd y stafell. Ond nid stafell mohoni, ond calon y castell yn llifo i bob math o gyfeiriadau eraill. Roedd y to yn ymestyn i'r entrychion. Nid muriau mohonyn nhw chwaith, ond pileri cerfiedig yn tyfu o flaen eu llygaid. Rhwng y pileri roedd pob math o lwybrau cuddiedig. Roedd y ffenestri oedd yn eu hwynebu deirgwaith bedair gwaith yn fwy na drws cyffredin, ac uwch eu pennau roedd rhes arall o ffenestri, a'r rheiny mewn gwydr lliw. Ddychmygodd hi erioed y fath harddwch a chrandrwydd hyd yn oed yn ei breuddwydion mwyaf gwallgo. Beth yn y byd fydda Mali yn ei ddeud? Ac um, dim yn hir iawn wedyn, mae'n cael ei dadrithio gan y gwaith yn y castell, mae o'n troi yn fyd hunllefus a chaethiwus. Fedri di ddim mynd o 'na ac mae'n trio brwydro yn erbyn y drefn ac yn y diwedd mae'n malu llestr. A'r gos bam hynny ydi cael ei cheidhiwo mewn ystafell fechan a mae'n myfyrio yn trio meddwl sut gyrhaeddodd i y cyflwr yma. O edrych yn ôl ar y digwyddiad, roedd sŵn llestr yn malu wedi bod yn sŵn hyfryd i'w glywed. Roedd yn sŵn clir, cadarn, fel cloch. Roedd y tincial fel miwsig. Hoffodd Dorcas y sŵn a chafodd wefr ohono. Roedd eisiau ei glywed eto. Doedd o ddim yn amwys fel sŵn y crio yn y nos. Roedd yn sŵn pendant. Gwyddai beth ydoedd, doedd dim am wyster. Sŵn eiddo Lord Penrhyn yn cael ei chwalu yn chwilfriw. Yna, da ni'n troi at stori Ebony, sy'n stori dipyn twllach. Ac uh, mae stori Ebony wedi sgwennu ar ffurf dyddiadur. Ond nid dyddiadur go iawn achos di Ebony methu darllen, methu sgrifennu a beth bynnag does ganddi ddim papur nac inc. Felly dyddiadur yn cyfleu meddylia Ebony ydi o. Ac mae'n gwneud marcia rhyfedd ar dop y ddalen yn trio dynwared beth ydi dyddiadur y dyn gwyn. Petha felly mae rhywun yn ei roi ar dop dyddiadur Mae'r dyn gwyn yn rhannu ei amser yn fisoedd a blynyddoedd ac yn gallu rhoi rhif ar bob un. Mae'n hoffi rhoi trefn ar bethau, ei rhifo a rhannu pethau'n gyfnodau twt. Dwi'n methu dirnad hynny. Wedi iddo rannu'r flwyddyn yn wahanol gyfnodau, mae'n gwneud rhyw fath efo'r dyddiau. Mae gan bob rhan o'r dydd rif, ac mae'n berchen ar beiriant yn ei boced i ddynodi yr union rif. Beth rhyfedd ydy hyn? Am wn i ei fod yn deillio'r syniad mai fo bia ei amser. Fel mae ganddo'r hamdden i rannu ei amser, mae ganddo'r rhyddid i wneud yr hyn a fyn ag o. Fysa peiriant mesur amser yn dda i ddim yn fy mhoced, tasa gin i bocad. Pethau i roi eiddo ynddyn nhw i'w pocedi, felly does dim yn ein dillad ni. Ond os mai'r un peth wnewch chi bob awr o'r dydd, bob dydd o'r flwyddyn, i be ddiawch mae isio dyddie ac wythnosau a blynyddoedd? Dim ond un llinyn maith ydi amser, heb ddiwedd iddo. A'r darn ola ydi um, darn sydd yn cychwyn y dyddiadur Ebony ac yn ei orffen o. A deud y gwir, mae o'n ddyddiadur rhy drist i ddarllen llawer ohono fo, ond dyma sut mae o'n cychwyn ac yn gorffen. Rhedeg mae hi'n erthu choesa, rhedeg heb wybod i ble, ond fyw i di stopio, Mae ei chamau'n cyflymu, mae'n hyrddio ei chorff yn ei flaen ac yn teimlo'r rhyddid. Waeth i ble yr aiff, dim ond ei bod yn mynd mor bell ag y medar oddi wrth yr uffern wallgof yna. Dos, Ebony, dos! Mae'n gwybod ei fod o'n beth dychrynllyd o beryglus i'w wneud, ond does dim ots ganddi bellach. Dim ots os bydd ei chorff yn malu'n filoedd o ddarnau mân ac yn cael ei chwythu i'r pedwar gwynt, dim otsh be sy'n digwydd yn awr, achos mae popeth wedi mynd. Mae'r mymryn gafael oedd ganddi a'r hapusrwydd wedi llithro drwy ei bysedd, collodd y cyfan. Yn droednoeth mae ei chorff gosgeiddig pymtheg oed yn symud yn rhythmig. Drwy gaeau'r planigfeydd mae ei chamau'n drybowndian yn erbyn y ddaear galed. Gall deimlo'r gwaed yn curo yn ei phen ac mae arogl y mwg yn yr awyr yn gwneud anadlu'n anodd. Ond dos, Ebony, dos! Rhed am dy fywyd! Ym mhen dipyn, dim ond olion ei thraed sydd ar ôl yn y pridd, diosg y cyfan, diflanna. Dyna'r peth gorau all ddigwydd, ynghyd â'i chof, achos po leiaf mae Ebony yn ei gofio am ei bywyd gorau oll. O, diolch yn fawr i ti, um, Angharad, am y darlleniad yna. Um, mae, mae o'n, mae nofel anodd i'w darllen, um, ac, ac felly mae o i fod yn de, ond um, ti wedi creu cymeriadau cry, um, cry iawn, um, a ia, er, bo, er bod o mae'r ma rhan gyntaf fel oedd ti'n sôn gyna, mae yna, ma yna, ma yna, dyn ni'n dod i'n abod dorcas a mae yna elfen o, o hapusrwydd yna, ond um, yeah, mae o yn sicr yn, yn anodd ar y degau um, i ddarllen. Wedyn, efallai na i fod mor Huw a gofyn y cwestiwn cyntaf, os 'di hynna'n iawn. Um, Mae yna ddyfyniad ar Leons Parry di, di, di dod i'n in, in meddwl i bore yma. Um, nes na'r hanesydd at y gwir di goll, ydy'r dramodydd sydd yn gelwydd oll. Nath hynny wneud i fi feddwl lot am tibod, am bŵer um, gwaith creadigol mwy na, na ffeithiau moel ynde. Wedyn, ond ti, ti, ti di sgwennu sawl nofel hanesyddol erbyn hyn. Um, o'n i jyst yn meddwl, pam ti'n cael dyfennu at bynciau hanesyddol ar gyfer dy lyfrau? A hefyd, um, pa mor anodd ydy plethu ffaith a chymeriadau dychmygol? Yym dwi'm yn meddwl byswn i wedi meddwl sgwennu nofel hanesyddol blaw bob Myrddin ap Dafydd 'di gofyn i fi yn dilyn yym gwaith nes i ar y Beasleys. Dwi'n meddwl bod gynna i ofn sgwennu at bobl ifanc yym mond bo' fi'm yn gyfarwydd â nhw ond o'dd 'yn mab i'n ddeg oed ar y pryd a mi sgwenis i'r nofel gynta. Ma'r nofela hanesyddol yn tyfu wrth iddo fo dyfu achos dwi'n teimlo bod fi yn dod i nabod yr cylch yna o bobl ac uh, yn teimlo bod fi wedi byw mor hen erbyn hyn fel bod yr hyn dwi wedi byw drwyddo fo yn hanes. A wedyn mae rhywun yn cael perspektif gwahanol dydy pe mae o'n egluro be ddigwyddodd yn ieuenctid do neu sôn am ei syniadau fo wrth genhedlaeth iau. Ac um, Dwi'n meddwl na dyna yym dwi'm yn cofio be' odd y rheswm dros yym sgwennu yy am y suffragettes ond ma' rywun yn ca'l trwydded mewn ffor i sgwennu am betha yym ma' gyn rywun ddiddordeb ynddyn nhw ac yy yy yn ca'l rheswm i ymchwilio mwy ond yym o edrych arno fo'n wddrychol ella bod hi'n haws sgwennu nofel hanesyddol achos mae'r mae'r fframwaith yna gynnach chi edru fel rhyw sgaffaldia a be da chi'n neud wedyn ydy rhoi cig a gwaed i'r cymeriadau um, a rhoi emosiynau mewn ffordd, da chi'n trio dod â fo yn fyw. Um, ond o ran effaith barddoniaeth a llenyddiaeth arna i, mae o'n anhygoel yn yr ystyr um, Pen dwi'n mynd i'r hyd ddu, fedra i ddim edrych ar y tirlun yn fanna heb feddwl am Parry Williams. Os dwi'n sbio ar llun yn gadair yna, mae ma, ma i soned o'n dod imi yn ei, dwi'n meddwl am moelni pen dwi'n gweld yr amgylchedd. Felly dwi'n meddwl na be mae beirdd a llenorion yn ei wneud ydy rhoi mynegiant i ni. Felly dwi'n yn gwybod, edrych ar faterion Crisnogol wan, sgynnau i ddim y geiriau i egluro profiadau, ond mae Gwenallt neu Waldo wedi rhoi y geiriau yna i mi, os di hynna'n yn gwneud synnwyr lle, uh, wedi rhoi mynegiant. Ac um, yn bendant maen nhw'n ffurfio agweddau, achos pen da chi'n yn o'r oedran um, 12 i 15 oed, mae gwe gweithiau fel yna yn cael fwy o ddylanwad arnoch chi. Ac um, dach chi'n cofio'r cymeriadau neu'r cofio'r emosiynau mae'r cerddi yna'n ei gyfleu, a wedyn i mi mae o wedi bod yn rhan ddylanwadol iawn o'n magwraeth i. Ie, a, a, a, a mewn ffordd mi wyt ti rwan yn, yn, yn mynd i fod yn, yn cael yr effaith yna ar y, ar y genhedlaeth, ar y genhedlaeth nesaf. Um, be am yr, um, wyt ti'n ffeindio fo'n anodd creu cymeriad dychmygol ond dod ar, ar, ar ffeithiau i fewn i hynny 'lly? Ydy ydy hynny'n rhywbeth anodd? Um, dwi, dwi'n, ddim yn anodd, dwi'n deimlo fo'n straen. Hynny di fedra i ymchwilio neu darllen am, am oriau, ond dwi'n teimlo bod creu um, neu sgwennu darn yn, yn yn gwybod, yn flinedig yn gorfforol yn aml neu sgwennu pennod a jyst mynd i gysgu wedyn dwi'm yn gwybod pyn ta yy trio roid i lawr ar bapur yy ydy ydy'r straen ond yym ma' ma' rywun yn dod i ymgenifino â'r cymeriadau wedyn a dach chi'n teimlo'n un â nhw. Ma'n beth rhyfedd, dwi 'di byw efo'r cymeriada efo Dorcas ac Eban i ŵan am ddwy flynadd, wedyn ma'n andros o rhyfedd ca'l chi yn siarad am y am y cymeriada 'ma achos mond y fi o'dd yn gwbod amdanyn nw tan mis Tachwedd. Wedyn ma' hwnna'n broses rhyfedd wedyn bo' pobol yn yn trafod rwbath sy 'di bod yn hollol breifat tan tan rŵan 'de. Ie. Ie, dwi'n siŵr. Yym, oeddet ti'n sôn yn fanna, yym, tibod, yy, anelu at at bobl ifanc, wedyn dan ni'n falch iawn o gael Kian o'r llysgenhadon ifanc lle chi yma efo ni. Dwi ddim yn ti isio holi dy gwestiynau di, Kian? Ie, um, oeddech chi'n gweld sut oeddech chi'n mynd rownd trio ffeindio um, y gwybodaeth a trio cyfleu mewn ffordd llai, wel, ffordd sgafnach mewn ffordd i gynulleidfa fengach ac so bod yn hawdd iddyn nhw gyfleu y stori. Um, dwi wedi dweud na um, arddangosfa Manon Steffan roddodd fod i'r nofel ac pen o'n i'n teimlo pe beth yn mynd yn anodd, o'n i'n dal i mynd yn ôl i'r teimlad o'n i wedi gael pen nes i adael yr arddangosfa yna a hwnna oedd yn gyrru fi. Um, o'n i eisiau cyfleu be o'n i wedi deimlo. Yym, ond o edrych yn ôl, o'n i'n cychwyn ar faes, o'n i'n gwybod nesa peth i i ddim amdano fo, hynny ydi dwi'n edrych nôl ŵan efo hyfdra, yym, gwybod nes i peth i ddim am geis wasiaeth a llai byth am nyddu, ond o'n i'n lwcus yn yr yn y dechra bod y petha yma ar agor, um, mynd i weld amgueddfa caethwasiaeth yn Lerpwl, um, mynd i weld um, amgueddfa wlân Dre Fach fel Indre a Sanfagan, er nad o'na sôn yn fanna am yr Welsh cloth ma oedd o'n nhw'n ei nyddu yng Nghymru. Um, efo Castell Penrhyn, Yym mae o Lois yn help anhygoel i mi ond tua blwyddyn yn ôl o'dd 'i ia? O'n i fod i ga'l mynd i weld y castell a gweld lle o'dd yr yy morynion a yr union ddyddia' dwi me'wl a tua yr amser yma nath Lois ddeutha fi o ma'r lle 'di cau. Wedyn o' gynnai dewis wedyn o naill ai gadal i betha fod neu os y bydda'r clo drosodd neu bwrw iddi a a defnyddio nychymyg a dwi'n dwi'n falch fanna dyna be nes i nes o'n i'n dal i, i ddisgwyl lle. Um, ond wrth i'r nofel ddatblygu ar hyd llinellau o'n i ddim wedi disgwyl oedd hi'n mynd yn llai o, o nofel i, i bobl ifanc ac o'n i'n meddwl, wel, da chi'n treidio'r tir yna falle peder ar ddeg drosodd, byddai'n nofel i oedolion hefyd. Achos o'n i ddim yn teimlo yn iawn bod dal yn ôl, os o'n i'n gweld bod yna bethau gwir, o'n i'n mynd i'r i roid hyn achos dwi'n meddwl bod pobl ifanc eisiau gwybod um, felly ia mae'n nes i benderfynu nes i wneud y penderfyniad o, o bidio dal yn ôl lly. Ti'n taw hynna peth iawn i wneud neu bidio ond mae pobl ifanc yn mynd i ddarllen beth bynnag dydy. Ac uh, os dyn nhw eisiau canfod yr hanes, um, Ia. Ie. Yym, gyda un cwestiwn arall, Yym, fysa chi yn awyddus i fynd i Jamaica i weld lleoliadau ydych chi wedi sgwennu amdano lle? Mae hwnna'n gwestiwn anodd iawn. Um, dydy o, swn i'n meddwl bod o'n mor wahanol a hynna i Nicaragua. Dwi wedi bod yn Nicaragua tua hanner dwsin o weithiau, ond bellach dwi ddim yn credu mewn hedfan ac um, fyddwn ni'n mynd ar, a, am y rheswm yna. Wedi deud hynna, um, oh, tua chwefr ar ôl i fi gychwyn y nofel, ges i gynnig munud ola gan Cymorth Crisnogol i fynd i Sierra Leone. Ac o'n i'n meddwl, wel, fysa hwnna'n ffitio mewn efo un o'r llefydd lle oedd Cais Weision yn mynd ohono fo. Ond um, munud ola gas yr um, cynnig yna i dynnu'n ôl. Felly, Mae yna wraig sydd wedi bod yn gweithio ar y prosiect o uh, wlân i siwgwr wedi bod yn deud, o, fydda werth i chi fynd i Jamaica. Rwsydd, dwi'n teimlo bydda gynnau ofn o fynd yna. Um, falle oherwydd y nofel, ond dwi'n rhyw ama bydda fo'n rhy emosiynol i mi, a fyddwn ni'n gallu neud o.

Ella, o ran os dan ni'n ystyried yn llyfrau hanes, cynnwys amgueddfeydd ac yn y blaen, mae o'n dipyn haws dysgu am unigolion fel yr Arglwydd Penrhyn i gymharu efo hanes yr Iddewon Caethweision. Yym felly, sut mae rhywun yn mynd ati i ymchwilio a creu cymeriadau fel hyn a be sy'n tanio'r dychymyg wrth geisio creu'r cymeriadau llawn yma 'lly? Wel, nofel am yr Arglwydd Rhennyn oedd hi'n mynd i fod gynta. a ges i'r holl wybodaeth 'ma, mae 'na gymaint o wybodaeth ar gael, a nes i ddarllen o i gyd, a do'n i'm yn licio'r dyn. A nes i nes i ddod i stop, achos fedrwch chi'm sgwennu nofel gyfan rwy'n 'dach chi'm yn licio. er gymaint o ddylanwad mae wedi cael ar Bethesda a, a Bangor. A dwi'n cofio gwneud... O'n i'n gwybod be oedd thema ar nofel, o'n isio um, effaith awch uh, a Marian a sut oedd caethwasiaeth di dylanwadu ar fywydau bobl. A dwi'n cofio gwneud llun o Jacob Rees-Mogg ar flaen yr llyfr nodiadau a deimlo na dyna be' sy'n gwylltio fi, y teimlad 'ma bo' gynnoch chi'r hawl, bo' bo' gynnyn nhw'r hawl i'r pŵer a'r grym 'ma. Felly nes i adael pethau i fod a clywed darlith yn Llanberis yn yr Amgueddfa Lechi, Chris Evans yn sôn am Slave Wales a'r syniad 'ma bod 'na bobl yng Nghymru yn nyddu dillad i'r caethweision. ac oedd hwnna'n gymaint o o sioc i mi yy bod o'n gysylltiad gwahanol efo Cymru yym i'r cysylltiad o gyn y teulu Pennant. A wedyn y gŵr nath awgrymu pan nath sgwennu di am am ddwy ferch, un yn Jamaica ac un yng Nghymru a munud nes i feddwl hynna nes i feddwl o sgynna i lot o fwy o ddiddordeb yn hynny na sgynna i yn yr arglwydd Penrhyn felly dyna dyna sut nath o ddatblygu er mor wahanol ydy mhrofiad i profiada nhw, oedd hi'n haws i mi reid yn hyn yn sgidiau'r dwy ferch yna nag oedd hi yn sgidiau yr arglwydd penrhyn ac o'n isio gwybod, o'n isio mynd ar ôl y trywydd yna. Um, ond oedd cael y manylion yn, yn anodd. Um, achos dydy hanesion nhw ddim... m- ma' ffaith oedd Lois yn rhoi gwybodaeth i mi am yy y morynion ond mae'r wybodaeth amdanyn nhw mor fychan i gymharu efo holl wybodaeth sy'n am deulu'r Penrhyn yn y ffaith bod fi'n gallu gweld eu gwynebau nhw, bod fi'n gwybod eu hachan nhw, bod fi'n gwybod gweld lle oedden nhw'n byw. Felly oedd o'n fater o fynd, ia, ar ôl hanes yr bobl yma sydd ddim wedi eu cofnodi. Ac os nad o' 'na fanylion pendant, o'n i'n teimlo wedyn bod o'n rhydd i fi ddefnyddio yn y chymig. Um, ond uh, mae'n ychry ni bod y ddwy mor ifanc de, a di gorfod mynd trwy'r profiadau yma lle. felly nath i droi o'n nofel hollol wahanol i be' o'n i 'di fwriadu i ddechrau 'lly. Hmm. Any at Gareth? Ia, yym wel ma' rai' mi yy rhaid i mi ddeud hefyd llongyfarchiada ar yym ar safon y nofel. Yym yn sicr dwi me'wl bod ni'n briodas arbennig rhwng ffaith a ffuglen mewn difri ac yym mae'n ar ardderchog. Yym y y un o'r cwestiyna o'dd yn yn haro fi yym 'dan ni'n gweld Ebon ni mewn caethwasiaeth a 'dan ni'n gweld 'dan ni'n gweld Dorcas hefyd mewn caethiwed o fath yym o fath gwahanol ond eto efo ryw agwedda' tebyg felly sud yym sud oddach chi'n gweld y ddau y ddau brofiad yna? Yym, yn ofn mwyaf i wrth sgwennu'r nofel oedd bysa pobl yn mynd i gymharu'r ddwy. Um, ac uh, do'n i, do i ddim eisiau gwneud hynny. Ond fel o'n i'n deud wrth Lowri, mi drodd y nofel yn wahanol i be o'n i wedi disgwyl lle. Yym ac o'n i 'di meddwl hanes o- o'n i isio i'r ferch 'ma o'dd yn nyddu gyrradd Castell Penrhyn a wedyn o'n i'n meddwl mater o jyst disgrifio hi bywyd hi fel morwyn fach. Ond wrth i Lois roid y ffeithiau 'ma i mi yym y ffaith syfrdanol i ddechrau nad o'dd gymaint o hynny o Gymru yn yn ca'l uh, gweithio yn y castell na doeddwn nhw'n misio pobl leol. Wedi yna'n meddwl, wel, os oedd hi'n uniaith Gymraeg, y bydda yr, um, yr cyfyngu yma ar ei haith i, wedyn o'n i wedi disgrifio hyn mynd i'r eglwys uh, yn y pentre, nes i Lois ddeud, o, mi o'n eglwys yn y castell, felly o'n i'n meddwl, o, oh, er bod hi'n Methodist, bydda hi'n gorfod mynd, bydda fo'n anathu mae iddi hi fynd i, i um, wasanaeth eglwysig. ond mae rhaid iddi wneud. Doedd ddim yn gallu picio adra. Oedd bywyd Dorcas yn mynd yn mwy a mwy cyfyng ac um, yn, hon oedd y stori hawdd i fod. Um, wedyn, o'n i ddim yn gwybod, o'n i'n dychmygu yr arglwydd penrhyn yna drwy'r amser, a Lois yn dweud, wel na, yn achlysurol oedd o'n dod i'r castell. Felly mae'n Yn ogystal â'r caethdra, mae... mae Dorcas yn teimlo does am pwynt. Mae'n... pe mae o'n dod â'i staff i hun, mae hi yn forwyn i'r morynion a mae jyst... mae... mae chneithar hi, dydy... dydy hi ddim yn holi gymaint ond i... i berson fel Dorcas mae'n methu cael y pwrpas yma ac yym mae o'n mynd yn, yn gaeth iawn. Um, ond wrth gwrs efo Ebony mae'r mae stori yn fwy trasig byth. Felly o'n i'n diwedd yn gweld bod na debygrwydd yn y ddwy yr gwahaniaeth ydy y graddfa y dioddefaint mae efo ni yn ei ddiod ond y broblem hefyd o gynnau oedd sut i orffen o dwi ddim eisiau gwneud nhw yn ddioddefwyr yn victims Wedyn o'n i eisiau'r ysbryd brwydro yma ddod hefyd 'lly de. Ac o'n wrth darllen hanes y Caeth Weision trwy'r amser yn gwrthryfela ac o- o'n i'm dallt hyn achos oedd y gos mor erchyll os oeddech chi'n gwrthryfela. Ond be arall newch chi de? A wedyn does na'm byd arall yn eu cynnal nhw ond y syniad 'dan ni'n mynd i da ni'm yn mynd i dderbyn hyn, da ni'n mynd i wrthryfela. Ond dwi'n gadael y ddau ddiweddglo heb, heb rei gormod um, i ffwrdd, lle dwi'n dwi gadael y ddau ddiweddglo yn amwys. Achos i, i radda, dos o ddim gobaith pen da chi dan yr amgylchiadau yna. Um, ac eto, Dach chi isio talu teyrnged i'r rhai nath ffrwydro a trio gwrthryfela yn erbyn y drefn de. Mm. Wedyn yn raddol nath yr yr um, y themau yma ddatblygu. Ond dwi'n meddwl bod 'na beth o elfen yr y clo ynddo fo hefyd 'de, bod bod rhywun yn... Wel oedden ni yn teimlo bod y byd yn cau arna ni doedden, wedyn bod o'n wneud o'n haws i deimlo bo' chi mewn rhyw fyd cyfyng a'r waliau yn yn cau amdana chi. Dwi'm yn gwybod os 'di hynna'n ateb y cwestiwn 'lly.

Sut oeddech chi'n gweld rôl Cristnogaeth fel cysyniad, fel thema, mewn perthynas â chaethiwed a caethiwed o wahanol fathau felly? Unwaith eto, datblygu ddaru hyn hefyd. Mae'n codi nodi o rwbath syml iawn bod Dorcas yn darllen uh, a, a mae'n sgwennu a yn yr ysgol sydd y byddai wedi dysgu hyn a wedyn mae mae cadi eich neithar i methu dallt a wedyn mae'n ddiddorol dydy'r ddwy ddim yn abod i gilydd yn dda iawn ond maen nhw'n gwybod bod yna rwyg wedi bod yn y teulu wedyn mater o plot oedd trio cael Dorcas fel Methodist i mewn i'r castell, wedyn am bod gen i hi gneithar sy'n eglwysraig, um, dyna sut mae hi'n cael mynd i, i weithio oherwydd y cysylltiadau efo, efo'r gneithar yma. Ond mae'r ma, ddwy yn gymeriadau cwbl wahanol a mae problem Cadi ydi mae'n mae hi'n derbyn y drefn, dydy ddim yn holi, dydy ddim yn rebelio, mae jyst yn deud pam ti'n mynd pethau'n haws i ti dy hun a jyst rhaid y ben i lawr a gwneud y job. A, a mae Dorcas yn deud, wel, mae'n dechrau ymchwilio, mae'n deud dyna i magwraeth hi mewn seia ta trafod y bregath a mae, mae Cadi'n deud Ond mae'n rhaid na dyna be di'r peth drwg da chi'n wneud. Dyda ni ddim yn cwestiynu. Felly mae mae crefydd nhw wedi effeithio ar ei byd olwg nhw. Um, a wedyn mae'r holl gwestiwn yn codi yn, yn Jamaica wedyn mynd ar ôl rôl Crisnogaeth. Um, o'n i'n darllen bod yr Catholigion yn credu bod hi'n bwysig um, bedyddio y caeth weision um, i achub ei neidio nhw, ond bod protest Diania ddim yn tueddu i wneud hynny. Um, a mynd i'r ffaith wylodol bod nhw ddim yn credu bod nhw'n bobl go iawn lle ac efo ei neidia. Um, ond wedyn o gynnach chi rôl y cenhadon, pan dwi'n disgrifio yr, um, pe maen nhw'n rebelio reit ar y diwedd, dwi wedi cymryd hwnna o uh, digwyddiad gwirioneddol, ond cenadwr nath gychwyn yr... Uh, be maen nhw eisiau gwneud ydy gwneud streic yn hytrach na uh, ymosod neu ar yr um, blanigfa. Maen nhw eisiau'r syniad bod nhw jyst yn rhaid i arfau lawr ac yn pidio gweithio nes y cawn nhw dal sy'n beth aruthrol ac yna filodd yn barod i wneud hynna as bethau o chwith. Ond o'n i'n teimlo ma' honno'n nofel arall yym felly wnes i gadw fo yn syml yn yr ystyr ma' brwydr Ebony 'di rhwng i chrefydd hi a rhwng y Gristnogaeth sy'n cael ei gorfodi arni ac yn y mywyd yym Dorcas yy ma' gen i chrefydd hi a'r eglwys yym y grefydd eglwysig sy'n cael ei gorfodi arni ond mi fydda hi 'di gwneud nofel ddifyr i fynd ar ôl rôl y cenadon achos unwaith oedd o'n oedd y cenadon yn pregethu mae mae Duw yn derbyn pawb a bob bod bob dyn a dynas yn gydradd yna oedd effaith yna ar y ceithion yn aruthrol a wedyn oeddech chi jyst yn gweld yr oblygiadau yma yn yn codi. Yym ond o'n i'n teimlo wel ma' raid i'r nofel orffen yn pen draw fedrwn mynd ar ôl popeth yy ac un pwynt fyswn i licio ei ddeud yy Cian yn gofyn pa adnodda o' 'na yym o' 'na dipyn go lew wel o'dd o'n i'n darllen nofela am geiswasiaeth ac yym o' 'na yym un dyddiad yym o' 'na un dyddiadur yy Tomos Thistlewood ac wnaeth hwnna godi gwallt 'y mhen i o ddod i cofnodi pethau erchyll oedd o'n neud i'r Caeth Feision. Felly o'n i, fel o'n i'n deud, o- o'n i'n teimlo fel bod rhaid cynnwys hynna. Ond um, o'n i'n cael traffaeth i gael gafal ar, fel o'n i'n sôn am y morynion a bywyd bobl gyffredin, o'n i'n cael traffaeth ofnadwy i gael manylion o ddydd i ddydd efo ni, sut fath o gymdeithas oedd hi'n byw yn achos oes am lot di, di sgwennu am hynna. erbyn mis Medi a marwolaeth George Floyd a uh, Black Lives Matter, oedd yr deunydd yma yn llifo ac erbyn Tachwedd, oedd hi rhy hwyr erbyn hynna, ond erbyn Tachwedd o'n ni ar Future Learn yn gallu dilyn yr union gwrs o'n i isio, sef effaith caethwasiaeth ar bywydau pobl yn Jamaica. Ond um, Ie, mae'r gwahaniaeth sydd wedi bod o'r adeg o'n i'n trio cael deunydd ar ddechrau i swyddog deunydd ar y diwedd yn drawiadol iawn. Dwi'n mynd i aros efo yym efo Gareth ella deud y gwir achos bod ni'n siarad am am dipyn am grefydd yn fanna rŵan a dwi'n gwybod na dyna 'di dy faes lot o dy faes ymchwil di 'di bod o gwmpas themâu crefydd a chaethwasiaeth. Yym 'dan ni 'di siarad eisoes am bod o'n mae o'n thema cry' yn y nofel a'r gwahaniaethau yym rhwng Dorcas a'i chyfnither a sut ma' hynny'n lliwio barn y ddwy. Yym meddwl o'n i Gareth yym pa pa rôl oedd crefydd yn chwarae yn yr agwedda tuag at fasnach Guy Fawsiaeth yym ella efo ogwydd Gymreig yn, yn benodol lly? Ie, yeah, um, wel, sŵsio chwi, um, mi oedd hi'n amrywio, um, da, Dweud gwir, yn y cyfnod cynnar, ddudwn i'r ail ganrif ar bymtheg ballu, mi oedd 'na gefnogaeth i gytbwasiaeth, yym, cefnogaeth go frwd ar seiliau Beiblaidd, yym, ymysg rhei, oedd rhei pobl yn troi at destunau fel melltith Cham yn llyfr Genesis, yym, y felltith honedig 'ma yn gwneud, yym, un um, hil yn, yn gaeth i'w, i'w brodyr, um, ac mewn difri, mi oedd hynna'n cael ei atgyfnerthu gan um, wahanol adrannau o'r Beibl, er enghraifft, llythyr Paul at Philemon, a beth sy'n gennych chi fanna ydy Paul, yr apostol, yn dychwelyd caethwas o di ffoi oddi wrth ei feistr, de. Ond yn ddiddorol ddigon, mi oedd 'na ochr arall hefyd. Mi oedd 'na wrth- wrthwynebwyr i gaethwasiaeth yn defnyddio'r Beibl ac yn trafod yym crefydd mewn perthynas â chaethwasiaeth. Yym un o'r rhei cynhara' o ran yym y Cymry oedd yym William Williams Pantycelyn. Mi oedd Pantycelyn yn cyfieithu be maen nhw'n galw'n slave narratives, sef um, testunau um, hanesyddol, y personol felly, y ceithion ac ati. Ac um, mi oedd gen chi bobl fel um, Pantycelyn a Morgan John Rhys a Iolo Morganwg ac ati i gyd yn ystyried, fel y dywedodd Angharad yn gynharach, yr elfen o gydraddoldeb bod pawb yn wedi cael eu creu ar ol un adelw Duw i fod, felly bod pawb i fod ar yr un lefel a doedd y syniad o gaethwasiaeth ddim yn ddim yn cyd-fynd efo hynna rywsut, y syniad bod un yn berchen ar llall felly, ac yym doedd hynna ddim yn cyd-fynd efo'r syniadaeth Gristnogol am gyd-raddoldeb a a'r rheolau'r ac ati wrth gwrs gneud eraill fel fel dymunwch chi eraill wneud i chi, wel fysa rywun ddim yn dymuno bod yn gaeth felly ddyla bo rywun ddim yn caethiwo rhywun arall felly te. Wedyn oedd yym oedd oedd yr elfen yna'n ddifyr ac yym ac jyst oedd hi'n cael ei mynegi drwodd a thro ond eto yym erbyn tua'r ddeunawfed ganrif mi oedd y farn gyhoeddus Gymreig yn tueddu i fod yn wrthwynebus i Gathoosiaeth. Mi oedd 'na rei yn cefnogi, yn defnyddio'r Beibl yn hynny o beth, ond llais y mwyafrif, mi oeddan nhw yn gwrthwynebu. A bosib iawn fod anelu hynny rywbeth â'r ffaith fod trwch Go niferus o'r boblogaeth Gymreig yng Nghymru ac yn yn yr yn yr Unol Daleithiau yn anghydffurfwyr de, a bod yr elfen o anghydffurfio peidio chyd-fynd hefo y trywydda, wch chi, y normau cymdeithasol, bod hynny'n sbarduno nhw i i ymateb ac wrth gwrs erbyn yr yym dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg mi oedd 'na dro ar y fyd hefo y farn yym o chi, barn Llywodraeth Prydain am i mi wneud yr gaeth fasnach yn anghyfreithlon yn 18 yn yn yn ddechrau'r 1800 felly, a wedyn wrth gwrs 1833 gwneud caethwasiaeth ei hun yn anghyfreithlon. Ond um, ia, dwi'n meddwl bod yr elfen anghydffurfiol yna wedi sbarduno'r elfen radicalaidd 'ma ymysg y Cymry a gwneu' siŵr bod nhw'n genedl o o rebels mewn ffordd 'lly, er bod gennych chi rei Cymry yn cydymffurfio, yym un un o Gymry enwoca' mae'n debyg o'dd yn berchen ar Geithion oedd Goronwy Iwan, rhywun 'dan ni yn yn ei fawrygu, ond eto mi o'dd o'n berchen ar Geithion, a ma' hwnna'n ma' hwnna'n ma' hwnna'n destun diddorol a testun dwi'm bo sydd yn dwi'm gwbo gneud gneud yr holl beth yn anghyffyrddus braidd a o mi mi nesh i fynd i ysgol Gronwy Iwan digwydd bod a ca'l yn magu i o chi i ddathlu y bardd anhygol yma o o fro Goronwy o Ochrau Bynllach a ballu. Gwych a t'od i ddim tan coleg gesh i wbod o'dd Goronwy Iwan pan o'dd o'n marw o'dd 'na bedwar caethwas yn ei wyllys.

O, difyr ynde, ma' 'na... mm, 'sen ni'n gallu cael noson cyfa jyst ar y ar y pwnc yna dwi'n meddwl. Dwi 'di bod yym wbeth yy dwi 'di meddwl amdano fo lot ers dechrau gweithio yn Gastell Penrhyn oedd faint oedd bobl yn wybod o'ch chi, o- achos o'n i 'di meddwl efo efo staff y castell i yym achos b- be oedd a yy ddifyr yy be- be- y themâu sy'n angharad o ran y, yr, y gwehyddu yn Sir Feirionydd, a mae yna olygfa yn y nofel um, lle mae yna ddyn yn areithio i dynnu sylw at sefyllfa um, caethwysion a mae yna rei o'r gynulleidfa yn gwrando, ond mae yna rei eraill yn gwawdio ac yn gwylltio hefyd. Wedyn, dwi'n yn, yn fwy cyffredinol rwan, lle, be, be da ni'n wybod am agwedda um, Cymru yn, yn y cyfnod yna, lle? Wel a deud y gwir ma' angan mwy o ymchwil i i hynna ddeu gwir yym eto dodd fel fel fel pob fel 'dan ni heddiw 'ma 'dan ni'n dibynnu ar wch chi cyfrynga' newyddion i gyflwyno ffeithiau ond dim ond hyn a hyn o ffeithia' oedd yn ca'l 'u 'u 'u didoli felly 'de yym ac felly o'dd 'na rei pobol yn fwy gwybodus na'i gilydd ynglŷn â mater caethwasiaeth felly. Ond ffaith fach arall yym sydd yn ddiddorol yym a mae Angharad yn yn cyfleu hyn dw- yy dwi'n meddwl yn arbennig o dda, mae'r elfen hiliol yn... mi oedd o'n nodweddu yym llawer o Gymry yn yr oes oherwydd oedd o'n diarfar iddyn nhw Cymro Cymraeg gwyn oedd Iesu Grist ynde oedd dyna oedd o'n diarfar efo efo yym o chi yy y Beib- yr yym yy mynychu gwasanaethau ac ati felly oedd yr elfen hiliol yna yn broblematig a hwnna mewn ffordd yym o ran hynny o ymchwil sydd wedi cael ei wneud oedd un o'r agwedda oedd yn gneud ti'n anodd, ella oedd 'na rei pobl yn anghytuno efo caethwasiaeth fel syniad, ond oedd yr elfen 'dydi pobl ddu ddim o'r un statws ella a phobl wyn felly, a dyna sy'n ddifyr, 'dan ni'n gweld efo rywun fel Iolo Morgannwg, Morgan John Rhys, yr radicaliaid 'ma yn deud 'di o'm otsh pa liw croen sydd gan rywun, ddyla bo rywun ddim yn gaeth felly de. Ac yym dwi'n meddwl hefyd eto yr olygfa yna ma' Angharad di sgwennu'n wych, yr ffaith bod na bregethwr yng nghanol torf o bobl yn t- yn areithio i drio ennyn ymatab a gweld rhei rhei o'r Cymry'n deud o be ma hwn yn maliawyr math o beth a o rywun jyst yn sŵn heb sylwedd math o beth ond mewn difri mi oedd na sylwedd go ddifri i'r hyn oedd o'n ddeud ynde? Felly eto ma' na ma' na ma' na le i neud mwy o ymchwil ac yym dyna mewn ffordd sydd yn gyffroes am yym ga'l nofel fel yym Y Castell Siwgwr Mae hyn os rwbath wedi tanio rhyw awydd newydd i gan bobl i wybod fwy de, ac felly ym y gobaith ydi eith pobl ati i neud fwy o ymchwil felly. Felly diolch o galon i chi eto am yr yym am hynny. Hmm. Ie, ie, felly mwy o waith i wneud felly. Um, Wel, mae'n gwestiwn i, i, i bawb rwsyd, ond illa fwy penodol i, i Angharad ac i Gareth. Lly. Um, da ni, da ni wedi siarad chdi bach yn barod o am, am sut mae um, llenyddiaeth yn gallu lliwio, lliwio, lliwio siapio barn. Meddwl os oes enghreifftiau hanesyddol ella o, o hynny'n digwydd um, a, a, a bod rhyw waith creadigol wedi bod yn drobwynt ella. Cer, nath beri trwy'r nofel o'n i'n y cyfyn cyngor o faint o dyrcas yn wybod o faint oedd y gweithwyr yn Nolgella yn gwybod. Nid y gwestiwn arall ydy beth sy'n nhw'n gallu wneud, achos dyna ddibywioliaeth nhw. ond o'n i'n cael un yn broblematig, ond cerdd yn ddigon diddorol, cerdd nath neu bale drws yr argraff i fi, uh, dwi'n dyfynnu ar y diwedd Samuel Roberts Llanbrym Air, uh, 1832 neu beth, ac o'n i'n meddwl, wel os di honna'n baled, mi fydda hi wedi cyrraedd pobl gyffredin a mae o'n disgrifio'n graffig a dyna pam ddewisis i'r enw Iamba fel enw go iawn efo ni um, cwyngan Iamba ag Eithferch, ac o'n i'n meddwl, wel, os oedd hwnna'n cael ei chanu ar goed, mi oedd pobl yn, yn gwybod yn iawn be oedd amodau, be oedd y bobl fuon yn mynd drwy ddefod de. Felly, oedd, oedd hynna'n codi cwestiwn wedyn, gymaint o ddylanwad mae cerdd neu faled yn gallu gael ar bobl a i fynd yn ôl i'r cwestiwn cychwynnol faint o effaith mae llenyddiaeth yn gael arna ni trwy fy ieuenctid i, caneuon poblogaidd nath ffurfio fy agweddau i yym mewn gymaint o feysydd a dwi'n meddwl bod ni'n tanbrisio hein weithia'. Os dach chi isio ca'l neges allan yna rhowch chi ar gân ag yym bod honna'n yn lledu'r neges ag yn ffordd effeithiol iawn dal i bod 'de o o dylanwadu ar bobl. Ia, dwi'n meddwl bod y ddolet yna hefyd yn, yn, yn ar, an, arbennig o dda, a mae'n wych bod, bod hi'n cael ei, chynnwys ar ddiwedd y nofel. A mi oedd y fersiwn Saesneg o hynny hefyd yn boblogaidd iawn iawn yn doedd. Um, gael ei sgwennu gan Eagles, Eagles Field Smith a Hannah Moore felly. Um, o ran testunau Cymreig eraill, mi oedd yna Rhei testunau fel cân y Nigro Bach yn eto yn gân felly oedd yn cael i i i i chanu'n aml felly ac yym pan mae rhywun yn meddwl am gyfnod diweddarach yn fwy diweddar na'r nofel yym y gwaith mawr ydi Yncl Tom's Cabin felly de a'r cyfeithiadau wel mi fuodd 'na yym Saf mi fuodd 'na ryw bedwar neu bump cy- trosiad Cymraeg o'r nofel yna o fewn ryw ryw dair pedair blynedd ers ei chyhoeddi hi 'lly. Felly ma' hwnna'n dangos eto grym llenyddiaeth mewn difri yn yn effeithio ar ar farn pobl ac yn siapio barn pobl 'de. Oedd ti eisiau dod i fewn, Lowri? O'n i jyst yn mynd i ychwanegu, dwi'n meddwl bod ymatebion um, creadigol yn gyffredinol yn aml yn gallu bod yn dipyn fwy pwerus na jyst ffeithiau sych. Um, Angharad, um, ti wedi sôn am sut nath arddangosfa Manon Steffan Ross yn Castell Penrhyn gychwyn fel sbardun i'r gwaith yma a fi eisiau gweld yr arddangosfa yna hefyd a dwi'n meddwl yn aml mae darn o gelf neu darn o farddoniaeth neu unrhyw fath o ymateb creadigol yn cyffwrdd pobl achos mae pobl yn gallu unieithu fwy efo fo. Um, a dwi'n meddwl, so, fel sefydliadau, treftadaeth, fel amgueddfeydd ac yn y blaen, mae um, cymryd yr er approach greadigol yna a cynnwys mwy o leisiau i gael bod yn greadigol ac ymateb yn greadigol yn y ffordd sydd yn teimlo'n iawn iddyn nhw yn ffordd arall o gynnwys mwy o bobl yn y sgwrs a rhannu yr um, hanesion sydd yn aml yn hanesion anodd iawn uh, efo mwy o bobl a cyrraedd mwy o bobl ar y lefel emosiynol hefyd. Ia, b- b- bendant. Yym, sdi, yym, o'n o'n i'n mynd i holi chdi am rôl sefydliadau treftadaeth y- yn y gwaith yna, lle dyn ni'n mystisio sôn dipyn bach am, am hynny. Ie, um, dwi'n meddwl pan da ni'n meddwl am drefedigaethu a'r hanes yna, mae'n bwysig bod ni'n cydnabod bod amgueddfeydd ddim yn ofodau niwtral a dydy casgliadau ddim yn niwtral. Um, mae Angharad yn sôn yn y nofel am y gwynddyn yn rhannu amser a rhannu'r map um, a'r syniad mae bod rhywun yn casglu'r eiddo. Wel, mae'r um, agwedd imperialaidd yna o fod eisiau casglu pethau achos bod nhw eisiau bod yn biar y pethau yma. yn rhan o gymaint o gasgliadau amgueddfeydd, a mae hynna'n wir am gasgliad ni'n Amgueddfa Cymru ynghyd â um, cymaint o amgueddfeydd eraill. Dwi'n meddwl na beth sy'n bwysig rwan ydy um, bod ni fel sefydliadau treftadaeth yn cydnabod hynny, ond hefyd yn cynnwys cymunedau, cynnwys lleisiau gymaint o bobl o phosib, um, yn y broses o ddatgymalu hyn ac edrach ar um, ailddehongli. Mae yna dipyn o brosiectau ailddehongli creadigol yn digwydd yn Amgueddfa Cymru ynghyd â rhai o'n casgliadau mwy um, controversial ni lle a, a mae o'n waith bwysig a mae o'n bwysig bod yr llais a'r penderfyniadau yna ddim wastad yn dod o'r canol ond bod ni'n cynnwys gymaint o leisiau phosib yn y broses. Bendant, dwi'n meddwl, mae ma, ma dŵad a'r, ar lleisiau yna i fewn yn rhywbeth ofnadwy o bwysig. Ia, so, ia, so fe ddifir sgwrsio mwy efo chdi am sut ydych chi'n bwriadu gwneud hynna, achos yn sicr mae hynna'n rhywbeth da ni eisiau gwneud mwy ohono fo yn Castell Penrhyn, um, bod ni'n mynd allan tu hwnt i waliau'r castell yn dod â, â lleisiau gwahanol gymunedau yn ôl i fewn hefyd 'lly. Achos mae gennym ni'r yr etifeddiaeth 'ma, mae gennym ni'r y casgliadau 'ma, mae gennym ni'r yn achos ni yr yr adeilad 'ma sydd yy efo'r cysylltiadau efo yr hanes erchyll 'ma a dwi'n meddwl yr unig beth yym allan ni wneud efo fo ydi gwahodd pobl i ddod i fewn a a siarad amdano fo yn yn mewn ffor' sy'n berthnasol iddyn nhw ag i'w cymuned nhw ynde a ia ma' hynna yy dwi'n meddwl bo' bod sgyrsia' fel hyn yn yn fan cychwyn ond ma' 'na ma' 'na ma' 'na lot fowr yym i neud dwi'n meddwl yn does? Yym wedyn ia fydd hi'n ddifyr i ni fel sefydliadau gydweithio dros y blynyddoedd nesa' hefyd yym i neud hynny 'lly. Yym. lle oedden ni am mynd? Yy, o ie, sôn am greadigrwydd i ddehongli hanes, o'n i'n gweld ti'n nodio pan oedden ni'n siarad am, am ganeuon a, a pethau, yna, yna so, os, os da bethau um, enghreiffdau ella o ddefnyddio celf neu gerddoriaeth neu rhywbeth da chi wedi bod yn neud um, yn yr amgueddfa 'lly? Yym, dwi'n meddwl un o'r petha sydd 'di 'nghyffwrdd i fwya yn y blynyddoedd dwytha 'dan ni 'di neud, a 'di hwn ddim yn broject yn benodol am drefedigaethu, ond mae o'n brosiect dwi'n meddwl lle oddan ni yn gadel i bobl ifanc berchnogi 'u hanes, a project nathon ni neud ar y cyd efo Frân Wen rhyw ddwy flynedd yn ôl oedd o, um, a be ddigwyddodd oedd bod Fran Wen a'i cwmni ifanc wedi dod i mewn a perchnogi y gofod am wythnos yn yr ha. Uh, fel rhan o'r broses yna, mi gafodd y bobl ifanc um, ddysgu mwy am hanes y diwydiant llechi sydd yn rhan o hanes teuluol, gymaint ohono ni'n yr ardal yma, ond wedyn cael rhwydd hyn i ymateb yn greadigol yn ba bynnag ffordd oedden nhw yn teimlo oedden nhw isio, a mi oedd jyst gweld defnydd creadigol o o foda fel yn ffowndri ni sydd yn sydd yn ofod anferth, um, oedd hwnna'n rhywbeth reit emosiynol. Um, a dwi'n meddwl hefyd uh, am pan oedden ni'n nodi cofio'r cae, sef hanner can mlynedd ers i chwarael Dinorwig gae eto yn ha 2019, a mi gafon ni um, gyngerdd mawr uh, cymunedol yn y foundry ac eto mi o'n benthyg cadeirio ysgol, gwasgu 200 o bobl i mewn i'r gofod mawr oer yma, ond drwy gannu a drwy yr um, ffeibra diwylliannol na ella sy'n gymaint o rannan hanes ni a dyddiadau a um, rhestro enwau pobl sydd wedi gweithio mewn llefydd a falle, mae hwnna'n cyffwrdd pobl mewn ffordd arbennig hefyd. Ond dwi'n meddwl mae amgueddfeydd a sefydliadau treftadaeth ar ei mwyaf byw pan mae yna bobl yn nhw. Hmm. Achos nid y gofodau a nid y gwrthrychau ydy yr casgliadau'r pethau pwysig go iawn ond perthynas pobl efo nhw. Um, a mae rai fi ddeud, dwi wir yn edrych ymlaen i ni gael agor y sefydliadau yma eto a croesawu pobl yn ôl. Bydd hi'n braf iawn um, peidio teimlo bod y llefydd yn wag a jyst yn hel llwch bron tra da ni'n disgwyl i bobl ddod yn ôl ato ni. Oh, amen. Um, sôn am hynny, ges i un o'r sesiynau gwych ges i efo'r Llys Cenhadon ifanc, um, be fuon ni'n drafod oedd um, sut, tra da ni wedi cael yn gorfodi i gau wrth gwrs dros y flwyddyn dwytha, sut mae um, o bobl ifanc yn benodol lle, yn holi os oedden nhw wedi ymgysylltu efo unrhyw blatfforms ar y we. O'ch chi, mi allwch chi fynd rownd y British Museum ar Google Maps, er enghraifft, pethau chi isio. Um, chi, a, a wedyn o gyfeirio ddordeb holi y criw ifanc os oedden nhw wedi gwneud rhywbeth felly. Ond, um, ond hefyd, sut, sut, ma, sut ydych chi'n dod o hyd i, i wybodaeth, um, yn, yn, um, Cian, dwi'n meddwl eisiau sôn chdi bach am hynny. Ie, dros y blynyddoedd dwytha a yn enwedig blwyddyn yma ma' y we 'di dod yn adnodd pwysig iawn i bobol sy'n gweithio adra ag i ddisgyblion ysgol ag yn y blaen. Yym ma'r we yn ffor hawdd iddyn nhw ffeindio gwybodaeth yn rhwydd ac yn sydyn nhw'n teipio fewn a bod chdi'n cael yr atab yn syth. Yym ella bod yr amgueddfeydd wedi cau ond ma'n bosib i chi

darlithoedd yym ac ati yn rhithiol. Yym hefyd ma' lot o bobl heddiw yn troi at cyfryngau cymdeithasol ac yym er enghraifft Facebook a Twitter a podcasts a ballu. A wedyn ma' 'na lot o wahanol ffyrdd i chi ffeindio yym y'ch gwybodaeth. Yym ia a wedyn dyna 'di'r ffor prif ffor ma'r rhan fwya yn ffeindio 'u gwybodaeth 'lly. Ia, diolch i ti, Cian. Um, mae yna lot o sôn di bod um, tod, am, am y cwricwlwm newydd i ysgolion a pethau hefyd yn does. A ni, just yn meddwl, os di, mae ma nofel, mae'r ma nofel y Castell Siwgwr di, wedi anelu at, at, at bobl ifanc. Um, tybed sut wyt ti'n gweld, to, pa, pa mor bwysig ydy bod trafod yr themâu sy'n codi yn y nofel yma, siarad am threfedigaethu um, yn, yn y cyd-destun Cymreig, so, pa mor bwysig ydy bod hynna yn cael ei gynnwys yn y cwricwlwm newydd, dwi'n rhywbeth ni'n drafod yn ysgolion ni? Ie, mae'r hanes yn ofnadwy bwysig, um, ond mae'n hanes anodd hefyd i ddysgu. Um, ond mae'n rhaid ni ddysgu bobl ifanc a um, disgyblion um, yr hanes fel bod ni'n dysgu o'r gorffennol. Um, mae dysgu am y gorffennol yn hollol bwysig um, achos mae'n helpu daclo beth oedd hiliaeth ac um, yeah. a wedyn um, dwi'n meddwl bod ni'n cael digon o um, hanes am gaethwasiaeth yng Nghymru ac um, y cysylltiad rhwng Cymru a llefydd fatha Jamaica a llefydd caethwasiaeth. Um, ond hefyd dwi'n teimlo fatha ddyle'r ysgolion edrych mwy ar ddathlu um, gyfraniad y bobl o gefndiroedd ethnig yym i'r gymuned ac yym ddim jyst edrych ar yr hanes o yr ochr anodd a'r ochr ofnadwy ohono fo, yym cydnabod y ffordd hapus, y ffordd maen nhw wedi dod drost mewn ffordd o beth sydd wedi digwydd i cyn deidiau a falle, um, sut maen nhw wedi dod i fyw efo'r dyn gwyn mewn ffordd, fatha dod i arfer efo'r ffyrdd gwahanol a oedden nhw, oedd eu cyn-deithiau nhw'n gorfod cymryd. Mm, ti'n codi lot o bwyntiau pwysig iawn a diddorol iawn o fanna. Um, Cian, dwi'n bod os rhywun arall ar y panel eisiau, eisiau dod i fewn ar hwnna. O'n i'n dechrau bod fi rioed i cael gwers ar hiliaeth. Mm. Rioed. Yn ysgol gynradd ac ysgol uwchradd. Yr unig achlysur dwi'n gofio oedd yym Ysgol Sul, gwneud cyflwyniad ar yy Martin Luther King. Ond am bod ni'n neud o'n theatrig a 'na criw bach ohonan ni, dwi'n meddwl bod drama'n ffordd effeithiol o o o ddysgu'r wers. Ac wrth gwrs, ar ôl George Floyd, un o'r digwyddiadau mwyaf brawychus yn ym mhentra fi oedd rhywun yn peintio swastika ar yy du yr unig deulu du oedd yna. ac o'n i'n teimlo wel gynna ni ffordd bell bell i fynd de os da chi'n licio teimlo wel ia problem rhywun arall dio ond os o'n oedd jyst a'r broblem reit ar y stipan drws ni ac um, dwi'n gobeithio bydd na rwan ymwybyddiaeth a bod o'n cael ei ddysgu fel rhan naturiol o'r cwricwlwm o'r oedran cynharau un. Dwi'n teimlo weithiau fod pobl ifanc yn gweld pethau'n gliriach na ni de. Ia, bendant. Sa rhywun arall eisiau gwneud sylw ar, ar hynna cyn, um, cyn i mi sôn am yr arddangosfa yn Castell Penrhyn? O, mae'n, da ni, da ni, mae'n, a- mae'n arwain reit, reit daclus efo beth da ni wedi bod yn siarad amdano fo, dwi'n meddwl. Um, na i drio rhannu sgrin. Mae'n rhaid i fo'n glyfa rwan. Um, beth dwi eisiau dod? Hwn di o dde. Da chi'n gallu gweld hwnna? Wnaeth rhywun rib codi bawl? Ia, o, champion. Um, iawn, i'n cyfarfod hwnna. Iawn, wel, um, yn anffodus, does am llawer o neb wedi cael cyfle i, i weld yr arddangos yma eto, i fod i agor, wel, adeg yma llynedd, lly, um, ond wrth gwrs am resymau amlwg. Um, mi, fi, ni, mi fi oedd y castell yn gorau am rhywfaint yn yr hydref, ond uh, dim am gyfnod hir iawn. Um, felly, be oedd, fel, fel da ni wedi bod yn drafod heno, oedd blynyddoedd o weithio efo artistiaid um, sylweddoli na dehongli mewn ffordd gereadigol um, oedd fwyau effeithiol. Um, felly mi fydd um, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cydweithio efo disgyblion disgyblion o Ysgol Ein Harglwyddes ym Mangor yym a haneswyr yym Doctor Marian Gwyn a Doctor Corinne Fowler yym ynghyd â'r beirdd Martin Dawes yy o Bethesda ac Aneurin Caradog. Um, a canlyniad hynny oedd beth yn y byd, um, sef golwg greadigol ar gasgliad Castell Penrhyn a'r diwylliant trefedigaethol. Um, a be nath y plant oedd dewis naw crair yym o o'r o ca- o gasgliad y castell. Um, ac edrych arnyn nhw, ac mynd yn ôl i be oedden ni jyst yn sôn amdano fo rwan, um, Lydis di Angharad, bod plant yn aml iawn yn gweld pethau lot cliriach um, na oedolion, ac yn sicr oedd hynny'n wir yn, yn yr achos yma. Chi plant ysgol gynradd ydy'r rhain, a mi oedd rhai o'i syniadau nhw um, jyst, uh, chyfo, oeddech chi jyst methu methu credu bod nhw wedi um, bod nhw wedi gallu meddwl ffasiwn beth lly. Um, wedyn am pigion sydd yn fan hyn, um, ond dyma rei o'r eitemau oedden nhw wedi ddewis. A dwi'n i'n faint yna chi sydd yn gyfarwydd efo'r llyfrgell um, yng Nghastell Penrhyn, ond uh, bron as chi'n gwybod na llyfrgell ydi o, mae o fatha, mae'r ma, ma, ma llyfrau i gyd tu ôl i ryw faria um, au rwsyd lly. Ond os ydych chi'n mynd i dyrchu un peth fysa chi'n ffeindio di'r llyfr yma, um, sef Norris on the Slave Trade um, ydy enw fo, A Short Account of the African Slave Trade, um, gyn ddyn yr enw Robert Norris. A mi oedd o'n fasnachwr caethweision. Um, a mi nath o sgrifennu'r llyfr yma fel i hanes o o'r fasnach, ond wrth gwrs oedd o'n bleidiol iawn um, i'r fasnach, lly, um, gan bod o'n elwa o hynny. Um, ac un o'r pethau sydd dyfyniad o'r llyfr ydy hwn, um, roedd y fordaeth o Africa i India'r Gorllewin yn un o'r cyfnodau hapusaf i bywyda. Mae jyst yn ia, be allwch chi ddeud, de, mae'n anhygoel dydy. Um, ond beth sy'n arbennig o ddifir yn cyd-destun Castell Penrhyn am y llyfr yma ydy bod yna um, yy ma' ma' ma' 'na gyflwyniad personol llawysgrif yn tu blaen y llyfr um, by desire of the author. Um, a i, i Richard Pennant fysa, fysa hwnnw lle wedyn mi allwn ni gymryd bod hwn yn, yn, yn anreg personol um, cyn un ymgyrchydd yn erbyn dileu caethwasiaeth un arall. Um, wedyn oedd hwn yn un o'r eitemau oedd, oedd y plant yn tynnu sylw ato fo lle, a be, be wnaethon nhw efo hwn oedd um, creu fatha, um, fatha blackout poetry. So oedden nhw wedi um, cymryd ti da, copia yn amlwg um, o'r, or llyfr a wedyn jyst i duo ambell i air ac oedd o'n effeithiol iawn lle, um, wedyn hwnnw, hwnnw, hwnna di'r eitem gyntaf fysa chi'n dod ar ei draws. A beth sydd yn braf am yr arddangosfa yma, um, chi, oedd arddangosfa Manon Steffan Ross mewn, mewn rhan o'r castell, ac i raddau ydych chi'n gallu dewis mynd yno neu peidio mynd yno, ond mae hwn ar brif lwybr yr ymwelwyr a um, mi, mae o jyst, hwn fydd y, y profiad mewn ffordd, lle. Wedyn eitem arall ydy'r yr y tipoi 'ma yym a ma' raid fi ddeud o'n i'm yn gwybod be oedd hynny cyn i fi cyn i fi ddysgu amdano fo 'lly. Ond yym y rheswm gath hwn 'i ddewis oedd achos bod o yn gynrychiolaeth mewn ffordd o o o o fasnachu rhyngwladol yym chi ma' ma' 'na ma' 'na de o wahanol rannau o'r byd yno fo ond hefyd oedd o'n um, rhywbeth symbol o, o gyfoeth hefyd wrth gwrs bod rhywun yn gallu fforddio cael a be arall oedd yno fo hefyd wrth gwrs oedd siwgwr ynde. Um, wedyn mae hwn, a wedyn mi gafodd, um, na i ddarllen y gerdd, nath, nath um, tri o'r, o'r plant, Adam, Leon ac Abbie, ynghyd â Martyn Dawes, sgwennu, um, i gyd-fynd efo'r efo tipoi. Um, croeso i'r sgwrs, hanes yn cael ei ddweud a'i ddad ddweud, gwragedd yn sgwrsio, fesul llwy, a'r byd yn ei cwpan. Oedyn, hwn ydy'r eitem mwyaf trawiadol, a dwi'n deud hynny o, eto oherwydd yr ymateb gafodd o gyn un o'r, or disgyblion oedd yn cymryd rhan. Cromen, wydr, um, oedd nhw'n ffasiynol iawn yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, um, adar o, o bob rhan o, o Affrica yn y gromen 'lly. Wedyn pan ma' pan oeddech chi'n gofyn wrth blant sgwennu rhywbeth am eitem fel hyn, mi fysa rhywun yn disgwyl iddyn nhw sgwennu am yr adar, ella trio uniaethu efo'r adar. Ond um, be oedd yn rhyfeddol am y ferch na sgwennu cerdd am, am hon oedd yn hytrach na hynny, mi nath hi uniaethu efo'r gromen a yr, yr euogrwydd a'r teimladau o fod yr un sy'n caethiwo um, ia, a, a, a just y ffaith bod hi wedi meddwl, merch deg oed wedi meddwl hynny yn, um, wel, mae, mae, mae, mae mor symbolaidd yn dydy. Um, ydy o hwnna'n yn, yn bwerus iawn. Um, Ie, i chwestiyna didwyll a gonest yn dangos gwir rym gweld rhywbeth o safbwynt plentyn, a mae hynna'n hollol wir yn dydy. Um, wedyn, eitem arall, dwi'n dwi, dwi eitha ffond o hwn, o Seiris, um, a y gwrthrych hynna yn y castell, o beth dwi wedi ddallt, um, a da ni'n credu, mae siŵr, mae cofrodd souvenir oedd hwn, lle, o un o gyfnodau George Sholto, Douglas Pennant ar ei deithiau yn y dwyrain canol. Um, a dwi'n meddwl fuon ni sôn yn gynharach yn dod yn ôl lowr i ddudodd ynglyn â'r a'r casglu 'ma, oedd hynny'n rhywbeth mowr doedd, casglu efo hynny chimod yn dangos dangos eich statws chi mewn ffordd 'lly. Yym ac eto dwi am ddarllen y gerdd yn fama achos mae'n mae'n wych de yym roedd ganddo bres, roedd gen i hanes, prynodd fy hanes a'i bres. Yym o hwnna ynde. Wedyn dwi'n meddwl bod hwnna'n mae'n deud yym eto plant yn gallu dehongli rhywbeth um, mewn ffordd mor dreithgar lly. Um, wedyn yr eitem ola ni'n ni mynd i ddangos i chi oedd hwn um, box sydd yn edrych yn hollol ddi nod a mae'n wag, um, da ni'n gwybod beth oedd yna fo, ond mae'r label yn deud um, Jamaica Documents Felly mi allwn ni gymryd ella bod hwn wedi cadw papurau yn ymwneud efo'r efo planigfeydd lly, um, papurau sydd wrth gwrs i gyd yn yr archifdy uh, Prifysgol Bangor rwan lly. Ond mae ma, ma, mae'r ma ffaith bod o, bod, bod o bo'n edrach fatha, fatha dim byd, rhyw fox bach bler, um, ac eto mae'r ma hanes da, sydd oedd ei gynnwys o, wrth gwrs, yn um, mor, mor berthnasol i hanes Castell Penrhyn, o lle ddoth yr arian, ond hefyd lle ddoth yr arian i ddatblygu rhan a helaeth o Gogledd Cymru. Um, ac i fi, mae hynna i gyd, mae hynna, oedd hynna hynna i gyd yn y bocs bach yma. Um, wedyn mae, mae hwnnw'n cael ei arddangos um, hefyd fel rhan o'r arddangosfa. Lly. Um, a trio tynnu sylw at achos, achos un o'r pethau, a o, oh, mae'r dyfyniad gen i fi fan hyn o, o nofel, o'r o nofel yng Ngharad, um, un o'r pethau ni'n disgrifiadau nes i wirioneddol fwynhau oedd gormodiaeth ar ben gormodiaeth, dwi'n meddwl mae Dorcas a ddeud am um, pan mae'n cerdded i fewn i'r neuad, dwi'n meddwl. a dyna, a dyna ydy o'n de. Wedyn, yn aml iawn, mae, mae pethau bach fel hyn yn, yn, yn gallu mynd ar goll. Wedyn, ia, dyna di pwrpas o'r ddangosau mewn gwirionedd, di tynnu sylw a treu eitemau yn y casgliad ar, ar ei iawn sylw iddyn nhw, pethau sy'n deud rhywbeth am, am, am hanes um, y lle 'lly. A yym ia, o'n i jyst isio darllen dyfyniad yy ia jyst y dy- yy jyst gorffen efo'r dyfyniad yma gin gin Leon un o un o'r hogia cymorth a thân. Yym "mae angen i ni edrych ar brydferthwch y gorffennol ond hefyd adnabod ein camgymeriadau ac adeiladu dyfodol gwell. Pam gwneud yr un camgymeriadau eto?" Yym ia, mae hwnna eto'n crisialu dydy pwysigrwydd edrych a edrych a dehongli yr, yr, yr hanesion yma. Um, reit, na i stopio rhannu fan i mi gael dod yn ôl as pawb arall. Um, stop share, dyna ni. Ia, uh, yeah, dyna ni, felly, um, os, ia, yeah, sa rhywun eisiau, eisiau holi rhywbeth am hynny neu fel arall, da ni'n mynd i edrych os oes gwestiynau wedi dod i fewn gyn yn cynulleidfa anweledig ni. Sut ydw i'n gwneud hynna, Gwenlli? Dwi'n sbio yn y chat, dwi, ia. Dylia fod chdi'n gallu clicio ar yr um, Q&A yn fanna ar y gwylod. O, oh, welai. Aha, oce. Okay. Um, o, mae yna dipyn o'n i drio, o'n i drio mynd, mynd drwy be allwn ni. Um, mae yna un ar y top fan hyn. Um, fyswn i'n licio clywed sut dath yngharad ati ymchwilio er mwyn darganfod llais cythferch yn Jamaica a chreu'n oedd yn gywir a chredadwy. Oedd yna bryder am wneud cyfiawnder gyda'r hanes a'r llais yma sydd mor fflamychol ar hyn o bryd? A oedd hwnna yn bryder gwirioneddol yn ystyr pa hawl a gna i fel person gwyn i fentro um, rhoi llais. Um, ond uh, yn dilyn yr arddangosfa, dyma fi'n meddwl, wel, roi gynnig arni, a nes i benderfynu wneud o'n y person cyntaf. achos bod hwnna'n nes ata chi ac da ni mor aml yn meddwl wel am morwnion neu ceithweision fel mas yn yr ystyr o'n i'n gweld y gwahaniaeth oedden ni'n edrych ar yr arglwydd Penrhyn fel unigolyn ond oedd y caethweision jyst mas o bobl a wedyn nes i feddwl na i jyst edrych ar un a yr holl wybodaeth mae dwi'n gael am ffordd oedd y caethweision yn cael eu trin, yn lle meddwl amdano fo yn digwydd iddyn nhw, beth am, taswn i'n trio meddwl beth sef o'n digwydd i fi. A munud nes i hynna, ges i fyd olwg hollol wahanol. I ddechrau fyswn i'n gallu godde fo, ond be o'n i'n syni oedd y balchder. O'na boen gorfforol ond yr un oedd y boen o'r sarhad 'na yn llawer iawn iawn mwy poenus a nath hynna reit sioc i fi. Wedyn dyna sut sgwennish i o ac o'n i'n sylweddoli wel dydi hi ddim fel Dorcas yn gallu sgwennu na darllen ond ryw lif ymwybod 'dach chi'n ga'l 'de. A wedyn, ia, 'di 'di trio roid o yn dychmygu be' 'swn i'n gorfod mynd trw trw brofiada' fel 'a. A falla na dyna be' o'dd yn yn neud o mor boenus yym achos yr un emosiyna' sgynnon ni fel pobol 'de ag yy yr un petha' sy'n brifo a wedyn dyna dyna'r ffordd esh i o'i chwmpas 'i p'un a o'dd o'n ffor iawn neu bidio ond o'dd o edrych ar fywyd un yn, yn gwneud synwyr, mwy o synwyr mewn ffordd nag oedd o i edrych ar, ar lawer. A nes i sylweddoli yn, yn syth pen oedd yr amodau erchill ma yn y, yn y llong oedd yn cludo nhw o Africa i Jamaica, da ni'n cymryd, o na o pobl Africa dde, heb ystyried bod nhw o wahanol yym genhedloedd a fyddan nhw ddim yn deall iaith i gilydd. Os o'n i'n cael yn rhoi ar long yn llawn o bobl Ewrop, wel, da chi, da chi'n teimlo um, yn gwbl estron a fedrwch chi ddim cyfathrebu. Ac, um, ia, yeah, o'n i'n dysgu beth fel A dwi'n dwi gwybod sut o'n i'n meddwl oedd pob caeth wisio yn cael ei gymryd ar y llong, ond oedd mynd ar hyd y broses a, a, a sylweddoli bod hyn yn cael ei cipio um, a bod na gyfnod hir o fod mewn math o garchar cyn, cyn y llong. A peth arall rwan wrth i ni edrych ar yr hanes, da ni'n gwybod dilyn yr hysymeg mewn ffordd, da ni'n gwybod o lle oedd y llong yn mynd a be oedd y bwriad, ond oedd y rhai oedd ar y llong, o gynnyn nhw ddim syniad o gwbl be oedd pen y daith, a'i hofn mawr nhw oedd y byddan nhw'n cael eu bwyta gan y dyn gwyn. Felly, fedrwch chi ddeall peth o'r erchylltra yn y ffaith bod mwy nifer ohonyn nhw'n dewis um, neidio dros yr ochr i'r môr yn hytrach na, na wynebu'r ymoda am be oedd ei blaenau nhw. A wedyn, munud maen nhw'n cyrraedd Jamaica, mae'r hunllef yna o'ch blaen chi. A, a da ni yn, yn gwybod rwan nad oedd gynnu nhw ddim bywyd hir iawn, ond iddyn nhw, oedd chi jyst ddim yn, ddim yn dallt diben pam oedd y cais, casineb yma, pam oedd yr amodau, be oedd pen draw. Wrth gwrs, do'n am pen draw na oedd yn, oedd yn jyst yn ddioddefaint di ddiwedd. Felly, mae, mae trio rhaid eich hun yn sgidiau rwy'n fel yn, um, Ia, diolch am broses uh, pleserus, de. Diolch yn harad. Um, mae yna gwestiwn i Cian yn fama. Um, wyt ti wedi dysgu rhywbeth o'r newydd am hanes Castell Penrhyn drwy ddarllen y nofel ac ydy o'n gwneud chi eisiau dysgu mwy am y cyswllt trefedigaethol? Yym do dwi 'di dysgu lot o wahanol yym elfenna' amdan Castell Penrhyn o'r nofel yym y ffordd bod yym be' ma' pobl yn feddwl amdan y castell yn hollol wahanol i pam wt ti yna yym ag ie f- fyswn i'n licio dod i wybod mwy amdan y castell ond yr elfen yym caethwasiaeth ac y ffordd oedd pobl yn cael eu trin o fewn y castell i gymharu i pan oedden nhw tu allan i'r castell ac yn meddwl amdan y castell. Um, yeah, ac yeah, dyna sy'n licio wybod. Diolch Cian, sori o'n i ar mute. Um, diolch yn fawr. A mae yna gwestiwn arall i Angharad yn fan hyn. Um, be di'r peth mwyaf arwyddocaol a wnaethoch chi ddysgu wrth ymchwilio, neu be gafodd y fwyaf effaith arnoch chi wrth wneud yr ymchwil? Mi, mi oedd yn sioc canfod gwir gyfoes yr Arglwydd Penrhyn. O'n i o'n i'n gwybod bod 'na ryw gysylltiad ond fatha bod ni'n esgusodi yn hynna am bod o'n ar dir Cymru, hynny ydi ma' jyst rhan bach o ganfod canfod bod o'n aelod seneddol dros Lerpwl a Lerpwl oedd y prif yym borthladd oedd oedd yn ymdrin â Cais Wîsion a'r ffaith bod o wedi gwneud popeth oedd o'n gallu i i atal rhyddhau Cais Wîsion. Hynny ydi, wnaeth o ddim jyst dod na fo, dyna'r gêm ar ben. Wnaeth o ymgyrchu yr un yn gletach na neb arall i, i, i stopio caethwasiaeth. A wedyn ar dop hynna, mynnu uh, iawndal. Ac o'n i'n meddwl, wel, mae yna ben draw ar awch. Oeddech chi'n gwybod bod y cyfoeth anhygoel mae gynno fo. Wedyn nid rhyw un blanigfa, o gynno fo ugian gwaith be o gyn bobl gyffredin. Um, oedd un o'n nhw'n arglwydd brif ystus ar hynny di, oedd nhw'n rhan mor enfawr yn, um, yn y fasnach yma, ac o'n i'n meddwl, do'n i'n gwybod dim amdano fo. Hmm. Ma' hwnna'n arwain neis daclus at y cwestiwn nesa sy 'di yym dod i law yym yy gan yst- ystyried yy hynny b- na dyna oedd y peth mwya nes di yym mwya o sioc i chdi mewn ffordd lly y cwestiwn yma 'di s- sut allwn ni sicrhau fod ein cymuned ni'n ymwybodol o'r anghyfartaledd a'r gorffwylledd yma am bod ni'n defnyddio'r ymwybyddiaeth yma er gwell. Wel ia, dyna berig o, o feddwl o'na fo. Mae o wedi digwydd yn y gorffennol, a fel o'n i'n deud am y swastika yn y mhentre fi, nath hwnna yn, yn ychlyn i, ond o'n ges i sgwrs wedyn efo Chris Evans, achos o'n i eisiau deutha fo, wel, mi nath y sgwrs chi um, rhoid bod i'r nofel yma a ac oeddan ni'n trafod y mater o faint oedd pobl yn ei wybod a be fydda Dorcas 'di ga'l 'i 'di gallu 'i wneud. A wedyn nath Chris ddeud yn ho- holl fatha bod o'n beth hollol amlwg wel 'dan ni'n neud o rŵan medda fo. 'Dan ni'n gwisgo dillad sy 'di ga'l 'i gneud gan bobol 'dan ni'n gwbod sy mewn amoda dychrynllyd a wedyn 'dach chi'n sylweddoli o da ni'n da ni gwybod y stwff yma, da ni'n dal i wneud o. Ac un o'r dyfyniadau o gan Manon Steffan yn yr arddangosfa um, ar y diwedd o ddeud mae gennych chi rhyw fodaeth yma rwan, pidiwch a dweud bod chi ddim yn gwybod. Wedyn nath hynna wneud fi'n anghyfforddus iawn. Hynny di, da ni'n gallu dweud, o, mae'r da ni'n bobl modern rwan a mae'r problemau yma'n digwydd yn y gorffennol. Da ni'n da ni'n ni, da ni'r un mor euog, da ni, da ni yn y busnes twa, dros yn pen a'n clustia a'r busnes y, yr fasnach um, ryngwladol yma. Um, bod rhaid ni edrych ar sut da ni'n byw a fydra ni'n dweud o'n efo rhyw, rhyw fyd globaleiddio fel adio, fydra ni'n mynd yn byd yn ei gylcho, um, mi fydra ni dde. Mae'n mae'n broblem gyfoes iawn, mae'n gen i o. Ynddi, sicr. Um, dwi'n mynd i neidio dros y cwestiwn nesaf, dwi'n meddwl bod ni wedi gyfro fo, na rhywun yn holi am effaith cyfeithi uh, Uncle Tom's Cabin. Um, ond dwi'n meddwl bod y cwestiwn dod i fewn cyn i ni drafod o gyna, lle. Um, wedyn, mae'r un nesaf eto i, wel, i Cian ac i bawb dweud y gwir, yym, mae gwybodaeth hanesyddol ysgrifenedig a darluniau i'w cael ar y we ac mewn llyfrau, ond beth sy'n dod â hanes yn fyw i bobl ifanc o bob oed, Cian? Yym, beth sy'n rhoi iddyn nhw'r teimlad fod hanes yn rhywbeth byw, perthnasol iddyn nhw? Um, mae yna lot o wahanol um, ffyrdd sy'n cael ei gyfleu i wneud o deimlo'n berthnasol, ond um, pan oedden ni yn cael y cyfarfod efo'r llysgenhadon i gyd, um, oedd na lot yn dweud bod na pethau fatha um, fideos a bod nhw'n cael cyfrannu tuag at y fideo mewn ffordd. Um, a bod, os di o'n elfen greadigol, maen nhw'n rhoi nhw i feddwl amdan beth oedd yn digwydd, yym, ma'n dod allan yn darlun eu pen nhw ar ben ei hun, heb rywun yn trio roid o i chdi, yym, bod chdi'n gymryd o fewn ar dy ffordd dy hun. Um, so dwi'n meddwl mae lot o bethau creadigol fel lluniau a cwestiynau a cwestiynau rhethregol a falle sy'n rhoi nhw i deimlo'n, wneud fod deimlo'n berthnasol iddyn nhw. Lle. Ie, gret, diolch Cian. A i wneud i mewn yma hefyd, hmm. jyst i ategu be mae Cian yn dweud, dwi'n meddwl yn aml mae rhywun yn teimlo bod hanes yn berthnasol iddyn nhw pan maen nhw'n cael cymryd rhan, a fel nath Cian sôn, mae cael bod yn rhan o drafodaeth, neu cael gyfrannu at rhywbeth, yn ofnadwy o bwysig a dwi'n meddwl yn enwedig efo'n pobl ifanc ni, mae rhaid i ni wrando a cynnwys pobl ifanc yn y sgwrs yma. Um, mae, mae pobl yn ymwybodol o'r er pynciau yma, yr themau yma ac yn ddigon, um, ddigon parod i ddallt ac i wneud y cyfraniadau pwysig yma. So, swn i'n deud bod yr cynnwys a'r trafod yna rhy mor bwysig a unrhyw adnodd o ran gwneud rhywbeth yn fyw a teimlo'n berthnasol. Bendant. Um, Mae'r... Mae'r un nesaf lawr yn fan hyn, wan. Um, sgwrs ddifyr tu hwnt, diolch yn fawr iawn am gael cyfle i glywed. Sa'n wych clywed be mae'r panel yn feddwl di rôl y castell rwan. Sorry, fi'n... Na, na, gadw istaw ar hon, dwi'n meddwl. O, ni'n mynd i ddeud, dwi'n meddwl, os chdi... Wel, ia, dwi'n meddwl beth da ni wedi bod yn drafod o ran um, bod bo, bo, bo ni'n dod â lleisiau i fewn a um, un o'r prosiectau um, sydd gennym ni ar y gweill ydy tu hwnt i'r castell, wedyn bod ni'n mynd tu hwnt i'r waliau ac yn trio cynrychioli yym llais y gymuned yn yn y castell 'lly ond yym ond na mi fysa gyfeiriordob gwybod beth mae pawb arall yn feddwl hefyd plîs. Wel mae'n siŵr na beth swn i'n ddweud ydy mae y castell yn amlwg yn cynrychioli pennod erchyll iawn mewn uh, hanes o ran ceithwasiaeth, ond hefyd gymaint o boen uh, yn ardal Bethesda, a dwi'n dallt bod na deimladau cry iawn am y castell, ond Mae'r hanes yna wedi digwydd a mae o'n bwysig bod ni yn cadw'r hanes yna ac yn dal i'w drafod o hefyd. Felly, um, dwi'n dwi yn siŵr beth swn i'n dweud ydy rôl y castell, ond mae o'n bwysig bod o dal yna, achos heb y castell, mae mae'r un i'r sgwrs, dwi'n meddwl, a ta, fel welon ni ar, efo'r prosiect Be yn y Byd a y pethau anhygoel a'r sgyrsiau sydd wedi digwydd oherwydd cael mynd a twrio trwy'r casgliadau yna. Felly, um, Sbardun i sgwrs ella, ai dyna di rôl y castell rŵan, dwi'm yn gwybod. Yym, so ni'n feddwl efo yym fel lwr i'n dweud efo'r hanes a'i gadw fo'n fyw, um, gweld y ffordd bod y castell yn gyfleuo mewn ffordd gwahanol i gynulleidfa gwahanol, um, fatha rhoid o mewn ffordd modern, mewn ffordd creadigol, fatha um, cyflwyniad Manon Steffan Ross yn yr castell, um, a defnyddio um, elfennau modern i gyflwyno yr hanes um, sydd wedi digwydd ond eisiau cadw fo'n fyw. Da. Ie, yes, ac i, i fi mae'r ffaith bod bo fi'n cael y fraint o gymryd rhan mewn, mewn digwyddiad fel hyn ar ran, um, ar ran Castell Penrhyn, ar ran yr ymwyrydolaeth, dwi'n meddwl bod bo, bo hynna rhywbeth yn adwy o bwysig ac par, to, fel o'n i'n dweud gyna, fath bach mae'n cychwyn di hyn de, a lot mwy o hyn sydd angen dwi'n meddwl yn de. Um, Diolch yn fawr i chi. Um, well, fi, achos dwi'n... Da ni bron, mae'r amser bron ar ben, wedyn dwi, dwi eisiau... Achos mae yna dipyn o gwestiynau wedi dod. Um, o, fe jyst sylw di hwn. Um, llongyfarchiadau wedi mwynhau'r drafodaeth yn fawr iawn. Rwy'n deall pam mae hi'n nofel mor bwerus rwan. Byddai nofel am Arglwydd Penrhyn ddim wedi'n denu reality a byd olwg y ddwy ferch. A mae hynna'n hollol wir, dwi'n meddwl, dydy Angharad. Um, A wedyn un sylw bach ola ar ôl, um, diolch bawb am sgwrs eithriadol o ddiddorol. Oes na lyfryddiaeth sy'n ymdrin â pherthynas Cymru a'r fasnach gaethweision yn benodol? Um, Gareth, eitha fysa'r person i, i ateb hwnnw. Dim bod fi'n disgwyl chdi rannu fi, ond... Eitha bod amball i beth, sa'n ni'n gallu mynd ati i ddarllen. Ia, bendant. Yym, mae llyfr Chris Evans, Slave Whales, yn sicr yn, yn, yn hanfodol, yn ddarllen hanfodol. Na ni, champion, ar gael yn eich siop lyfrau leol. Um, yndi, na, mae, o, digwydd bod, mae, mae gen i mi na fyd, digwydd bod. um, ia, hwnna yn sicr ydy y llyfr um, arbennig, a wedyn, Mae yna gyfeiriadau mewn llyfr eraill at Gathosiaeth ond eto yym dwi'n meddwl Llyfr Crys ydy'r lle i ddechrau a wedyn y gobaith wedyn ydy cael chwanag o astudiaethau felly de. Ia. Yym Ia, diolch. Yym, ma- ma- m- dwi dwi'n meddwl bod fi'n iawn yn deud bod yym, Slave Wales, a yn sicr ma' y castell siwgwr yym, ar gael ei brynu yn siop Ogwen yym, hefyd 'lly. Wedyn, ia, dwi dwi'n gobeithio wir fydden ni'n gallu croesawu ymwelwyr yn ôl i'n i'n i Castell Penrhyn ac i'n safleoedd treftadaeth ni yy yym yn fuan, ond yn y cyfamser mae gennym ni i gyd ddigon o waith darllen 'swn i'n deud. Yym, oes 'na ry- oes 'na rywun isio ychwanegu rwbath, da ni, da ni, da ni di wneud y dda iawn o ran amser, da ni bang ar hanner awr wedi wyth, ond dwi'n gwybod, os da rhywun eisiau deud rhywbeth cyn i ni gloi? Rwy'n ni jyst lycio diolch i gael um, bod yn trafodaeth a cael uh, gallu gyfrannu um, yeah, a cael cyfrannu ar ran yr grŵp llechi. Ond diolch i chdi, Cian, mae'n mae wych cael chdi yma yn cynrychioli'r grŵp a um, lot o waith da wedi cael ei wneud gyn y llysgenhadon ifanc a lot o botensial i wneud mwy hefyd, bendant. Swn i'n licio diolch am uh, y drafodaeth a mae o'n, fel o'n i dweud, mae o'n broses unig ond mae cael ymateb a trafodaeth a gorau po fwyaf o drafodaethau fel hyn fedrwn ni gael achos da ni'n dysgu gan yn gilydd dydan. A diolch chi, wel diolch Angharad am am y nofel ynde achos s- s- sba- fel ma' 'na lot o sôn heno 'di bod am sbardun sgwrs does a a pwysigrwydd hynny achos ma' nhw'n gallu bod yn yn yn bynciau anodd a jyst angen weithiau jyst angen rhywbeth i i ddechrau'r drafodaeth yna sydd wedyn yn sicr ma' hynna'n rhywbeth ma' dy nofel di'n mynd i wneud.